Bon, bonochi bonochi, bon bini den Positivamente Curaçao, den nos programa Let's Talk, den nos programa Let's Talk, bon bonochi, bon bini den programa Let's Talk, danki na Positivamente Curaçao nos por haci e programa aki posibel, nos ta yato loba un bia mas den nos programa Let's Talk cu boso Radio San Ignacio, awe nos tin un tema tambe basta interesante cu e luna aki ta luna di di paraketo riba di salud mental. Anto nos ta bai para ketu un ratu riba e luna aki ku hopi hende ta para ketu riba dje a base di salu mental. I nos tin nos invitado manera kustumber ku ta Dudley, Dudley ku a traha hopi aña di eksperensia tambe den e parti di kon trata ku hendenan ku tin problema mental. of salú mental kon ku bo ke yam'é. Anto esei nos ta bai tuma kontakto ku Dudley, pa asina ya nos por kuminsá ku nos tema di djawe. Laga nos ban tuma kontakto ku Dudley mesora pa nos por papia di Rofo dje tema aki.

luna di ntuho p'e ta para ketu riba salú mental i nos tin Dutri Ferdinandes ku a traha ku hopi, ya, nos a bisa e tin eksperensia a base di e problemátiko ku tin na Kòrsou aki anto di kel a bira pió, pasó ora bo tende di kere kada un luna bo ta tende ku tin hende ku a tira kurpa na brùg òf tin hende ku a mata nan mes, pero eseinan no ta bin dilanti pasobra nan. no ta revelante y tambe ya manera nan a bisa cu tin un ley cu no tin mag di pasele den prensa pero ya tin biahe ta wordo pasa toch. Dutry bon mi ne trobe den nos programa Let's Talk dank mi ta contento cu bo ta y bek despues di bo recuperacion cu bo a haci pa bo wowonan anto pa bo por ta y bek atrobe Tan can tan, ora bo cuminsa papia mene semper bo tabata papia. Detri, Bo nochi, con ta? Bo nochi, bo nochi nabo, na bo plataforma y bo oyente y televidentenan. Detri, Nos ta den nos luna di salud mental, nos nan ta para kiet un rato, nan ta revela, refleha riba e. e problematiko di salú mental. Dutry abo ku ta traha ku hopi hende i bo sa i bo tin bo ta bo ta traha ku nan ke tur bai. E problemamatiko di salú mental aki a nos buta nan palabra bruto. Despues di covid bo ta haña ke kos aki a bira di remate of kila alerma bira pió ku ku kada kada un luna of kada un dia bo ta tende ku hende mata nan kulpa. Ok, promé ku nos kuminsá atendé e kontesta riba bo pregunta, mi ta kere ta bon pa nos duna un definishon na nos hendenan ku ta skucha nos Kiko ta salun mental? Pasobra bo prebia bo ta papia di un topiko pero si bo duna e hende algun puntonan di referensia kiko esaki ta nifiká hende ta bay komprondé mas mihó kiko nos ta papia. Ora nos wak salun mental segun e organisashon di salú who ku ta World Health Organization òf ya den bo den mi estudionan tambe bo ta haña e mesun definishon Salú mental ta para pa e estado di salú di e persona, anto e ta pone prioridat riba kon e persona ki ta deal ku strès, strès den bida, manera nos sa awendia strès ta un strès ta manera un cocktail den bida. So realisá e abilidatnan ku e tin pa deal ku situashonnan. di wòrdu siñá kon e tin ku traha ku e situashonnan ki pa su mihor bienestar i tambe kon e ta kontribuí na su komunidat atrabes di tin un salú mental ku ta bon, ku ta balansá, ku ta ponele den un posishon ku e ta komprondé. e ta kapasitá pa komprendé i pone balansa meimei di kualke situashon ku presentá i realisá ku na mes momentu tambe ku den e situashonnan aki semper tin ups and down anto e ta parti di un proseso ku na final di dia e mihó manera pa deal ku kosnan ta mantené un aktitut positivo. es decir, den cualkier situacion pa con percas si oca e por ta, pa con ferfer lo que por ta, semper busca di bo mira un caminda pa yega na un solucion sin tin cu bersi cosnan dramatico cu na final ta duna bo un solucion of crea consecuencianan fatal pa locual cu por a worde soluciona di un manera otro. Anto hopi bia ora E diferente puntonan aki no ta funciona ora hende ta laga tur esakinan sali fo'i balance, es decir, laga e stress tuma control di su bida, no sa con deal con si cu si situacion tuma control di su bida, no para ketu, wak e situacion, kico t'e pro, kico t'e contra, sali fo'i desbalance, mira tur cos negativo, anto e ora nos ta papia di un Salú mental ku no ta den balanse. Teme e hende mentalmente e no ta funshoná manera mester ta, ku ta pone ku e ora e bo ta por haña manera kambio di di kambio di beis. Bo ta por haña depreshon ta por hunga un ròl Bo ta bai haña hende ku ta bipolar ku diripente nan ta papia e kup, diripente nan ta kambia, diripente nan tin nan ta den un otro swing. Ke men di bo ta bai haña bo ku hendenan ku ta sufri di ansiedat, no solamente ansiedat pasobra nan ta hansha, nan ta kosa, pero tambe ansiedat ku ta pone nan kome, bebe, bira adikto na kosnan ku por ta por hasi daño na nan. Bo ta haña hendenan ku tin personalidat dòbel òf nan personalidat ta varia. òf nan tin multipersonalidad, bo ta haña hendenan ku tin des, komo ta bisa, nan tin problemanan sikótiko, problemanan sikológiko, problemanan paranoiko, hendenan ku ta borderline, i tambe bo tin haña parti di esaki bo ta haña hendenan ku ta sufri meda di skisofrenia, ku unda ku nan bira nan ke sa hende ta waknan, hendenan ku ta biba insigur, hendenan ku ta biba ku miedu, hendenan ku ta yega asta na un punto di tin depresion crónico cu nan tin cu bebe tablet pa crea ánimo, pa sinti nan bon, pa nan por lanta tur dia bon enfrenta bida. Kemey, tur e cosnan cu m'acabe bisa aki, si nan ta for di balance, nos ta crea un salud mental cu no ta bon. Anto biniendo bek na bo pregunta cu b'a haci, despues di Covid nos a haña hopi hende a sali for di e malchi di ta tin control riba nan salud mental y drenta den un caminda caminda hopi cos a cuminsa sali fo'i man, hopi cos a cuminsa bira di un forma cu e hende no sa con deal cune, e hende no sa con enfrenta e tipo di situacionnan, anto e tipo di situacionnan aki ta pone cu nos ta haya hendenan cu pa motibu di covid a perde trabou, a cuminsa a costuma biba na un skal. Laga nos por ehèmpel, nos bisa, ami ta kòrda den tempu ku mi tabata traha na gobièrnu, hopi aña pasá, ora bo ta tin skal nuebe, skal dies klas, skal djesun, ta un bon neto bo, un bon bruto bo tin pa nan be kita tur kos, anto ba bo yega n'e neto, anto ainda bo tin un neto ku bo ta bisa, Bo ta lora bida bon lorá. Anto, maginá bo e, e, e tipo di hende ku a kustumá biba. Asina ki, awo e tin ku bai asina ki. Ke men ni serka serka ni leu leu. Anto maginá bo esun ku a bai na pareu pareu. Ke men di tur e tipo di kosnan ki a pone ku hende su salú mental a bai den un otro direkshon. Famianan ku a kustumá mehín ta mama ta bai traha, tata ta bai traha, yunan ta bai skol. Awor. tur seis ta den kas, pasobra no tin skol, trabou tambe a limitá na na hende bai. Kon nos ta bai dil kuné? Kon nos ta bai dil ku e situashon aki? Bo a komprendé òf tata ta bai, yunan ta bai skol, mama a kustumá di ta susó na kas, ta hasi su kosnan trankil, ta prepará tur kos, e ta e tin den kontrol, e ta pone su músika, awor e ta hanhele ku Ora e lanta sai so rimen hinta e saku di e porta e nuenen ta sali. Anto e kos ta kuminsá. Ora e pone su radio haltu ku su gòspel ta bati dushi di dje ta hasi su kosnan, e ta haña un gritu di e koi ta kans'é, E Kiko Kiko, bo ta storbá mi di dromi! Kaminda tur hende no ta tene kuenta mas ku otro. Tur hende tin. Tin stress, tur hende tin problema, anto tur esakinan ta cosnan cu a keda cambia despues di covid y tin di nan a bay mas erg, tin di nan a a bay den e punto cu tin hende ca perde trabao, tin hende cu no sa con biba cu e situacion cu nan ta den dje, tin hende cu a sali door di tanto ceramento tabata busca cosnan pa haci an di un forma ku no mester ta pafó. E a haña nan den sierto relashonnan ku por ta normalmente den nan bida nunka nan a pensa di hañ'é. Mi ta bisa aki di prostitushon. Tin hende ka kai den prostitushon, tantu hende hòmber i hende muhé. Asta tin hóbennan ka kai den prostitushon pa por pone pan riba mesa. Drenta den relashonnan ku por ta bo no a pensa ku mi ta bai den ta relashon ku un un hende di trinta aña mas grandi ku mi òf nunka mi a pensa ku lo mi bai bende mi kurpa ku un hende di mi mes sekso pasobra mi tur esakinan ta kosnan ku ta saka e estado emoshonal, síkiko, sikológiko di hende for di desbalanse anto ta pone ku un dado momento e ta krea un desbalanse mental pasobra no ta tur hende ta tin e forsa di bisa, Bo sa mas si'e pa un ratu, pero m'a lag'é lòs. Tin hende ku a gus dje kos, anto awor nan ta den dje, anto nan no sa kon sa kon sali fi dje, pasobra awor nan tin ku hunga un novela na kas pa nuende no sa ta kiko nan ta bai hasi pafó. Anto deal ku tur esakinan, ku tur e preshonnan aki, ku tur e situashonnan, ku tur e kosnan aki, mi ta kere salú mental ta un dje kosnan ku n'e momentu aki nos tin ku pone hopi atenshon na dje. Nos por hasi hopi kampañanan di di di salú, di di di move, ban kuida nos kurpa, spinning, tur e tipo di kosnan ei ku ta yuda pa e físiko Pero si e hende ta emoshonalmente desbalansá, e no tin un kontròl di su ansiedat, di su kosnan ku ta pas'e, di su strès, di su tur e kosnan aki, tantu bal bo bati e kurpa ku heru, tantu bal bo obtene e dieit, tin algu den bo mente ku no ta kòrsluit ku tur e sobrá, pasobra hende ta kurpa, mente i spiritu. ta un unidat. Anto mi ta kere einanan am nos tin ku bawá kon nos ta pega e dri huk ei bèk, ku kada punta ta konektá ku otro, anto ku bo tin e hende ta bira mas konsiente pasobra mi ta bisa awor ke tin hende ta pone nan mes na risiko di kosnan, ok, na risiko di kosnan. Tin hende ta hasi kosnan ku nan sa ku nan ta pone nan bida na risiko. I no solamente riba e parti di di usa supstansianan òf òf òf mane nan sibi sa bira kriminal ke tipo di kosnan ei. Asta tin hende ta bai asina leu di pone nan salú. na risiko e e komportashon seksual ku nos komunidat tin den e momentu aki. Oke, mi no ta bai muchu den detaye pasobra ta un otro kos tema esei, pero asta einan nos ta wak e e no tin ku nes ku nos salu seksual, e no tin ku nes ku ken òf ku kiko nos hasi, e falta di balor propio, e falta di rèspèt. E considera bo mes cu bo ta un hende anto bo ta importante. Bo a comprende e forma cu nos damasnan ta comporta awendia den nos sociedad, ok? Cu a sali fo'i man, cu tur nuene no tin cunes nada. E forma cu nos cabayeronan ta comporta, ok, ku kada dia bo ta bisa no hende no tin kunes ku ningun hende, no hende no tin rèspèt ni balor pa no hende. Anto e generashon ku nos ta yama hóben, mucha, adolesente tambe ta bayendo e mesun ruta pasobra no tin modelonan pa nan sigui. Bo a komprendé? Anto e tiki modelonan ku tin pa nan sigui. ta wòrdu konsiderá chapo, ta wòrdu konsiderá for di moda, ta wòrdu konsiderá ku no ta den e mundu moderno. Pero e mundu moderno aki am mesun kos ke tin su kosnan positivo den desaroyo, e tin su kosnan tambe ku ta sakando e hende kompletamente for di balanse i ta sakando e salú mental di e hende completamente for e balans. Pa a bisa un cos basta importante ta cu den e investigacion cu e hendenan cu ta haci a base di salud mental ey nan a bisa cu bao di hobennan e coi a subi drasticamente cu hobennan awor aki tin problema salud mental. Kico abo ta kere a causa e coi cu awor aki ta. Homennan, mi ta kere bo mes tambe experencia esey cu na Boneiru tabata tin un suceso, na Corsou tambe tabata tin un suceso, cu e homennan ta nan ta bira nan ta rebeldia anto despues bo mes sa kico ta bay pasa pero cencia a mustra cu e homennan. Tin problema mas grandi ku hende grandinan. Kon bin e koe a bin? Kon bin e koe a kambia di grandi el a switch bai na hoben? Kiko abo ta pensa? Kiko abo a saka for di e rofa chi koe? Wak, e tin di aber ku diferente faktor. E tin di aber ku e faktornan ku e mundu ta poniendo un preshon riba e hoben. Mi no bisa riba e hende kompletu. Laga nos bisa e hende kompletu, pero nos ta koe e hóben awor akí. Laga nos koe, mi ta koe un, un simpel kos. Um, awendia e kuestion di ta flaku òf tin e mihó kurpa ta a bira un opseshon. ok. Hende ta asina ansioso pa tin e mihó bòdi, e mihó pia, e mihó chèns. No pa motibu di salú, no pasobra ta bon pa bo por hasi trinta minut di ehersisio tur dia pa bo tene bo kurpa den kondishon. No, el a bai na un otro ekstremo. Nos no ta satisfecho ku e forma ku nos a wòrdu kreá. ku nos a nanse. Mi tin ku hasi e lanishi manera un punta di pòtlout. Mi tin ku hasi e lep manera un taya di katapila. Mi tin ku a chupa mi mi mi wang mand'é aden maneta maneta un malu un un un malu króniko mi tin. mi tin koe sinta pero mi tin ku hasié dòbel mas grandi pasobra pa te sete atrashon. Es desir, e hende a sali for di e konteksto di para wak su mes den spil i bisa, Mi ta bon, mi ta bunita. Si mi ta un tiki yen no tin nada malu, mi mi kana un tiki, mi ta tende mi mes den kondishon. Banda di esei, problemanan ta krea ansiedat den e hende ke hende ta awor ke hende ta kome pa loko. Ok, nos a bira gloton den komementu, anto hopi bia nos ta popone pasobra mi por, pasobra mi ke, pasobra mi tin esen. Ke men di asta e balor di esen ku bo tin ku bo por usa pa otro kosnan Mas mihó ke esei, bo ta preferá gast'é den ambundansia di kuminda anto bo no ta tene kuenta ku tin otro ku no tin'é. Kem'é einanan e parti di sensitibilidat pa otro a bai? Nos no t'é. Am, Hende su ansiedat ta bai asina leu ku nan ta asta hasi kosnan desformal pa ku nan mes. Esei ta pone ku kada dia hende no tin kunes ku otro. E gana di tin ke tin ke tin, mi mester tine, mi mester por posesioné, ta pone ku nos mente a bira asina suak na yalusí, enbidia. Loke bo tin mi ke tin. Rich tin su radio, mi tambe mester tin su radio pa mi por mustr'é ku mi por, pa mi por kibr'ele anto sak'é fen merkado pa asina ta ami t'esun. E kompetensia sano no ta isistí, e kompetensia ta mas riba. nos ego, nos gana di tin pero nos no tin ni e capacidad, ni e for, ni e e e e e talento pa haci'e. Am Nos no tin prioridad den bida mas. Tur cos nos ta haci pasobra nos ke haci'e sin tene cuenta cu nada. Am Bo ta hanja tambe hende no ta focus riba cos positivo, nos mente a bira negativo. Nos mente a bira malbado. Nos mente a bira destruktivo. Pa komprendé, nos ta preferá destruí, hasi daño. Si mi por charch'é bo, ta mas mihó. Si mi por ridikulisá bo, ta mas mihó. Si mi por pon'é bo den un spotlight negativo, ta mas mihó. Si mi por hasi redu i disfamashon riba bo, ta mas mihó. Pasobra te esei ta konta. Es desir, e bon a bira malu i e malu a bira mas bon. Ke men pa bo por komprende na ki nivel e hende su salú mental ta bayendo. Anto e fraga aki ta pone ku hopi otro kos ta ku nos no ta konektá. Nos no ta konektá ku nos mes. Nos no ta konektá ku nos ku nos nos ik, men ta bisa nos yo interior. No, pakiko? E koi ta koi kèns. Bo a komprende? Anto e tiki hende ku ta hasié ta lucha kontra un mundu ku ta mustr'e ku si bo no follow us bo no ta konta, pasobra awendia ta esaki ta konta. Anto einan nos ta, anto eseinan ta pone ku un dado momento bo ta haña e desesperashon di no por sali, di no por haña solushon, suisidio ta bira un kos, mata mi mes pasobra E e pareha no ke ta ku mi, mi no por biba sin dje, am, mi ta destrui kos di dje, pasobra si N ta p'e, e N ta pa mi, si N ta pa ningun. Ta mira tur e tipo di aktitutnan aki pa komprendé N ta trabou, ami ta ke puesto, e a hañ'é, awor mi ta b'e hasi kos pa e pèrd'é, lubidando ku Nos cada un tin cu lucha riba nos propio tereno pa alcansa, pero no tin así. E lucha en vez di ta pa bay dilanti, e lucha ta pa bay pa destrui. Y ora mi ke bay dilanti tambe mi ta destrui loke mi tin cu destrui pa mi por yega dilanti. Anto si esey ta nifica cu mi tin cu trapa bo cu un bulldozer, mira bo completamente machica, kibra, morto ey bou nan mi ta hacié. ku mi ta yega kaminda mi tin ku yega si. Anto tur e komponentenan aki tin hende ku no por dil kuné. Tin hende ku mentalmente no por asumí ku m'a sali dies bia be buska trabou, mi no a haña pero ainda tin un djesun bia ku mi por bai, pa mi por haña. Nò, mi ta bisa, mundu ta kontra mi, hende ta kontra mi, nan no ta komprondé mi, nan no ke mi, mi no ta bon. Anto tur e kosnan aki ku ta keda bin, ku ta keda pòmp den bo mente, ku ta bira bosnan den bo ohido, ta pone un dado momento ku hende ta buska otro solushon manera mata nan kurpa. Anto hende ku ta keda den sierto relashonnan kaminda nan sa bon bon ku e relashonnan aki no ta bon, no ta sano mentalmente pa nan, pero ya. Pa mi bai sali anto mi no tin otro camino di bai laga mi keda di e panchi numa tambe hasta e balor propio e respet propio pa bo mes bo ta perde dor di keda den un relacion narcista keda den un relacion violento keda den un relacion di abuso verbal y fisico pa e solo hecho cu bo no ta durf di pone bo pensamentonan na òrdu i sali i bai buska algu mas mihó. Kemendi bo por bo por bisa awor aki si for di un mucha por bisa e palabra, Mara mi por muri, mi tin gani mata mi kurpa, sin un klase di di di di di di múskulo di su kurpa ku ta move, Anto e mayor cu ta mira e cos ey como algo, oh, ya, muchanan por bisa e cosnan ey, pero sin ta para ke tu wak-y ta pasa, sin ta para ke tu wak di unda e cos ta bin, bo a comprende? Anto si bo preocupa mes, bo ta wordo hinca den un hoekje riba un stoel manera ta, ta di ki raza bo ta, di ki planeta bo ta pa preocupa p'e tipo di cosnan aki. Te mende. Ami ta bisa e salú mental di mundu i awor kiko e ta para na Kòrsou, di nos komunidat di Kòrsou, ta den desbalans. Bo ta kere ku mas mas ku nos a bai e nou teknologia tambe ta kambiando, teknologia ta kambiando, bien kos ta bin nobo. Bo ta kere kon nan kita buta e kendenan ki nan no por bai deal ku tur e preshonnan ku kos nobo ku ta bai bin? So, bo mes ta mira, teknologia ta keda kambia kada bes. Anto, si bo no ta den e teknologia, e ta e por yega un momentu ku e ta blokia bo kaminda, kominsa e ta bisa bo, Hallo, bo no ta forma parti dja aki na mas, pasobra bo no sigui update. bo ta kere ku lo yega un momentu ku lo nos ke tin, lo nos lo tin mas problema mental kada bes ku mundu ta bai sa ta avansando, pasobra mundu ta keda ta avansá keda bai. Sí, mi ta kere si lo nos tin'é pasobra den e avanse di mundu nos no ta preparando nos hendenan. E avanse di mundu ta bin asina rápido riba e hende. Bo a komprendé? E hende mes ku ta avansá e mundu, ku ta avansá e teknologia, e mes no sa kiko e ta bisa kuné un dado momentu. Pasobra e tambe ta meskos si ami ta bisa ta kreando algu, anto bam abo a bira den e loke mi ta kreando pa desaroyo, pa avanse, bo a haña un dies por shento mas mas dilanti kon mi. Mi ta bai kuminsá un guera ku bo pasobra mi no por laga bo pasa mi pa dies por shento. Bo komprendé ke menos me e e hende ku ta parti di Perú Desaroyo aki tin un kompetensia asina fuerte ku su mes, ku su kontrikante ku un dado momento nos ta lubidá ku nos tur dos ta trahando pa desaroyo. di e moño di e mundu, nos no ta teniendo cuenta cu nos tin cu educa e hende tambe pa sa con e ta fit den esaki. Tanto bal mi mi duna un awor aki mi duna un mucha cu ta sinta den prome aña di scol foundation un laptop of un tablet. E mucha sa contra cune? E sa contra cune? Pasobra awor aki e muchanan ku ta nanse nos ta yama nan cyber baby, tax babies. Pero aki dies aña, ora e mucha di aki dies generashon nanse, bo ta kere esun aki, esun ku awor kel tra ke tabla por tra ku e kos ku e ta tra? No. Ke men di, Un kaminda nos ta lubidá ku na final di dia nos tin ku bai semper na e basic di tur kos. Awor aki nos tur ta bisa pakiko mester di type machine. Tur hende a benta nan type machine afó, nu hende òf e ta pone den un museum. Pero lo yega un momento ku nos tin ku bai bolbe type atrobe ku e machine di type ei, hinka e lent ku tur e tipo di kosnan ei. Tambe hopi kos nos ta kambiando sin tene kuenta ku e por bin bèk. Manera. Mi ta kue un kos simpel. Awor ki tur kos ta mil, mil, mil, mil, mil, mil, mil. Nos no ta skibi karta. Nos no ta skibi ni nota. Nos ta manda un whatsapp. Mi ta insta bo, mi ta kiko. Awor, great, teknologia a avansá. Pero dia nos no tin e telefòn, dia nos no por traka e telefòn mas, Nos ta kòrda ku pèn ku papel ta esistí pa skibi e nota ku nos tin ku manda ei pasobra maske kuantu generashon pasa pèn ku papel ta keda esistí. Pero si nos pèrdè e uso, e noshon di e uso di pèn ku papel, nos ta pèrdè e uso, anto einan nos ta awor aki. Nos ta sina den un karé di kabayo pa desaroyo, pa modernisashon i nos ta lubidá ku tin kosnan básiko ku nos mester tene kuenta kuné. Anto salú mental ta un kos básiko ku nos lo tene kuenta kuné. Oke, e ta un kos básiko, e ta un kos esensial den funshonamente di un hende. Un hende ku no tin salú mental, Na lugá e ta funshoná for di òrdu. E ta krea situashonnan ferfelu pa su mes. E ta krea puntonan ku e no sa kon dil, manera mi a bisa, strès, depreshon, no sa kon pone su mes den balanse, no por dil ku situashonnan, no ta komprondé ni tin e kapasidat pa komprondé. di cual banda di esey e ta bay crea problemanan manera schizofrenia, e ta bira sicopata, e ta bira tur e tipo di cosnan pasobra su mente no ta funciona. Anto si bo mente no ta funciona, bo curpa tampoco no ta e funciona corectamente pasobra si bo mente no ta bisa bo cu tende come dies liber di carne tur dia no ta bon. Bo ta kome e dies riba di dia dediká na te dia bo muri di un ataka di kolesteròl. Anto e ora ei ta lat kapa. Ke men di, Am, nos tin ku para ketu. Nos tin ku para ketu un kaminda pa focus. Bo a komprendé? Wak, awor aki tur hende ta papia den kuent di robòt. Na mi bai einan. Kon nos lo reakshoná si aki binti aña Nan pone bo den un stul di sa bo rech esaki ta e stul ku bo ta keda den dje, rech robot ta tra. Pero nan ta kue bo mente pone pa e robot funshoná. Pero abo ta postrá riba un stul ei ku di bintikwatro ora di dia anochi bo ta drumí nan, pero bo mente ta bai den e mente di e robot si. Awor ki ta pasa si un dia e robot no funshoná? Pasobra nada ta perfekto. Awo abo a keda den bo koma pasobra ta basá na loke robot ta hasi abo tin bida. Ke men di nos tin ku para ketu, ke men di nos por krea mil i un kos den desaroyo di mundu, ok, pero nos tin ku para ketu. Wak awendia outonan ta pega chum un boton ba primi, tur ta lubidá riba yabi. Awor dia tur e computernan di agencianan di auto a haci zoom, shut down. Mundo a paralisa pa henter un momento sin sa con ta bai haci caminda. Si nos ta tin e boton y e buraco den cayabi, nos a funciona manualmente y nos a ta funciona computerizedmente. Pero nos no ta pensa asina, nos ta pensa simplemente haci e hende su bida mas facil. Primi boton, auto a bai. Aki poco dia Ya tabatin auto ku no mete ni shofèr. E shofèr ta gewoon rilektris i e patras den e auto, e auto ta bai kaminda e tin ku bai. Pero un kos por faya, anto e anto ora e auto ei bai dal no ku aba kere ku bo por kuestion wil tene, bo no por kuestion wil tene. Pasobra bo so bo ta riba un mood di trankilidat, rilektridad den bo auto pasobra patras ta sme'ki. Ke men di? Pa bo komprende kimi ke mi a di, nos mente ta asina focus riba riba desaroyo, kiko mas nos por hasi, pero nos mente no ta para riba e parti preventivo di kon evitá si e situashon sali di un kaminda robes, kiko nos por hasi. Anto ora e situashon sali robes, einan e strès ta bin, einan e ansiedat ta bin, einan e depreshon ta bin, einan tur e otro kosnan negativo ta bini ku ta pone ku ami ta bai kompetí kontra bo. pasobra bo si a traha bo outo tantu pa gas i gasolin. Bo a mustra ku ta kuriente so te kos. Bo a laga e tanki gasolin yega pasobra un dia e planta di kuriente por shutdown. E hende por yenga na e bòpia gasolin, yena e tanki i sigui kore. Pa komprendé, anto abo si ta sigui gana plaka, abo sigui ta sigui bai dilanti, pero awo ata ami bo sinta ku dies mil outo ku ta traha solamente ku kuriente, anto nada mas. Ti men e hende mes ta luchando kontra su mes, bringando kontra su mes i ta hasiendo su mes enemigu di su mes. Detri, ma, den un kos ku a tenta mi kabesa awor aki ku Den e programa di e jefrouw mes Mowdy ei, el a papia un kos basta interesante ku awa kel a dal den mi mente, ku a hala mi atenshon tambe ku el a usa e palabra ku nos ment, nos problema mental ku ke tu bai nos ta nos ta sinti nos esklabo, nos no nos no ke. Ap nos no ke sali for di e sklabitut ku nos ta e dje. I e mes ta punta, Ki dia nos ta sali for di e sklabitut? Pasobra ora nos mira un makamba, el a kume, por ehèmpel, nos mira un makamba, e makamba ta mas kume, a mita i bou. Komensar, bo e hende ta sinti el e ku ora ke un hulandes ban di dje. e ta menos. Bo ta kere si tambe ta e problema ku ke tu bai tin mayoria hende ke tu bai ta den sklabitud ke tu bai nan mi ser e sklabitud di antes pero el a modernisá ku ke tu bai nos no por sali for di dje paso tin hende ku a sali for di dje mane wak mi aki un hulandes un papá be malu kon mi paso mi ta mand'é den su donder pero no ta tur hende por tin hende ta wak. Ami ta bin sa, mi ta waka sinti. Ami ta bini di un desendensia di Hulandes. Mi tata, mi voor, um, oudersnan, mi, mi abuelonan ta Hulandes. Pero, huntu ku mi tata m'a siña un kos masha importante, ku tabata, mi tata semper ta bisa mi, Tene kuenta ora bo duna un Hulandes un Un hulandes fia bo dies dep un depchi, ora e bin bek e ta tuma nobenta sent, pasobra e tin ku bai ku un flori. Anto na mucha mi no tabata komprendé e kos. Pero ora mi a bira mas grandi mi a realisá, mi ta kòrda dia mi a bai solisitá pa trabou pa traha na Boneiru, anto mi a kuminsá traha un bintisinku di disiember meinta. como supervisor di e restaurant di desayuno. Anto probe cu mi a cuminsa traha, mi colega cu tabata baha, cu tabata bay, anto mi sa tuma su puesto, a bisa mi, tin e briefing di supervisornan. Cu nan ta sinta den kantoor, nan ta brief con e dia ta bay, kico, kico, kico ta e metanan, kico ta e puntonan di alcansa. Anto tur e tabata ey ding.

ku m'a bisa bon dia, goeiemorgen, tur den su wowo a pan riba mi den un forma, manera, a? Kon e fam ta sona hulandes, anto nos ta mira un hòmber pretu, kabei krin, ta kana drenta aki den. Anto n'e momentu ei, basá riba nan reakshon, m'a bira bisa, Oh! Jullie had verwacht een wit met blauwe oogjes en blond haar. Esei m'a contesta. Tur hende a keda manera Oh. Eina m'a bin comprende ora mi tata bisami e koe cu ta depende na abo ki imagen bo ta bay laga un hende tin, anto e imagen cu bo dun'e ta loke e hende ta cue como su arma pa wak kon e ta bai buska e punto débilnan di bo. Anto hopi bia nos no ke rekonosé e potensialnan ku nos tin komo hende, anto mi ta papia den e di koló, komo hende, pa por enfrentá situashonnan. Wak. Si e makamba ta bisami ora mi bin su pais mi tin ku integra den su kultura i parti di e integrashon ei ta ku su gobièrnu a pone ku mi tin ku studia su idioma pasobra ta parti di e reino. Hañando hulandes komo un idioma no ta sufisiente, mi tin ku bai integra mi mes den siña su idioma. Anto tin ora mi ta bai papi'é mihó ku e mes ku a nance ta papia idió. Awor, si e makamba ta bini mi pais, maske mi ta parti di e Reino Hulandes, anto ora mi bisa mi ta, nos ta parti di e Reino Hulandes, se ta nifiká ku loke abo ta pone komo regla mi tambe por pone komo regla. Pero awor si mi duna bo liber pasash pa drenta, hasi, komandá manera bo ke, mi no por hasi nada aki ratu ora bo no ke adaptá. Ke mendi e tin ku kuminsá na e rais. Anto awor aki ta e generashon ku ta bai sigui por kambi'é. Di mustra kualke persona ku imigrá aki bo tin ku siña papia mi idioma. Mi no ta ei pa akomodá bo pasobra bo ta papia spañó. Mi no ta ei pa akomodá bo pasobra bo ta papia ingles. Mi no ta ei pa akomodá bo pasobra bo ta papia chines. Oke. Mi t'ei pa mustra bo ku bo ta wèlkòm, pero pa nos komuniká bon ku otro, siña algu di mi idioma. Anto ora nos kuminsá realisá e poder ei, nos ta sali fo'i di sinti nos katibu. M'a komprendé pasobra un katibu ta hasi loke e shon bis'é, pasobra e shon ke sa ta e sa tur kos. Awo si a bo ta laga esei pasa ku bo, esei ta e kos, bo ta keda pa semper abou di e palu. Wanta e shushi di para. Awo pero si bo disidí tende, Mi ta kap e palu, bo tambe ta para den e solo ku mi tambe ta para den dje. Nos dos ta sinti e solo. E úniko diferensia ta ku mi ku e rikabes a kustumá ku e solo, bo ku e rikabes no a kustumá ku e solo. Anto kon mi ta siña bo kustumá kuné? Bisti un pèchi. Bo a komprendé? Pero si mi ta laga kada hende ku bin reklamá, zundra, hasi malu, pero tòg ta kinan bo ta gana bo pan, ta kinan bo ta haña e sosten ku bo tin mester. Bo a komprendé? Si nos mes no kuminsá bira am doñonan di nos pais, di nos kultura, di nos identidat i eduká e hendenan aki di e mesun forma ku nan ta kere ku nan tin ku eduká nos pa ora nos bai biba na nan pais, e no ta kambia, e ta keda semper Bomba i Katibu, Shon i e hende pretu. Bo a komprendé? Esei ta e punto. P'esei tin di nos ta tin rabia, p'esei tin di nos ta kiko, pero wak kuantu kos nan ta kopia di nos ora nan ta kinan, pasobra por fin nan ta liber, nan a sali for di e katibu di Hulanda, for di e sklasibashon di Hulanda ku tin un biba den un kas, ku tin ku paga tantu tiko, kiko, kiko, tur kos, tur kos, tur kos, awor nan ta liber, nan ta liber pa bai laman, nan ta liber pa bai fiesta, nan ta liber pa bisti short, pa bisti tur koko nan ki pasó. Ay Ana, nan tin ku wak e seizoen. Mi por bisti short kòrtiku te den den den wenter, ta pa mi muri di di di di di di pulmonia. Pero aki mi por bisti short bintikuater shete. Bo a komprende ku mi nan ta bini kaminda nan tin libertat. Anto nos ta sinti nos katibu e ora, pasobra nos no ta biba nos libertat ku nos tin. Esaki ta nos pais, anto ta mesun kos, mind set, salu mental, kon bo mente ta prosesá e kos. Bo a komprondé? I ta pesei nos ta sigui kanta kantika, tu la warda ti ki dia, pasobra e dia lo no yega nunka. Mientrastantu nos mente ta kondisioná i nos mes ta sigui kondishoné, nos ta keda biba. Ta poko esunnan ku por lanta, para, sali i move on. Anto e sinan tambe, ora nan mira ke pais ki ta sofoká nan kuenda bulshi, nan ta bai. pasobra nan ta konsiente ku nan no ke biba den e sofokamentu, nan no ke biba den e strès mental ku tin. Bo komprenné? Tal bes e tiende ta emigrá pasobra nan nan salú mental ta mas importante ku keda chambuká den un pais ku nan no ta mira ta bai ni dilanti ni patras, mentalidat no ta kambia, e nada no ta kambia tur kos ta keda meskos. Sí, ta berdad. Deu di den nos parti final aki, mi sa un ora bai masha, of cuarenta y cinco minüt ta bai masha liye. Ki bo ke bisa e hendenan ku sí por deal ku e salú mentalnan? Ta esnan ku no por ainda, kiko nan por hasi pa nan por deal ku nan salú mental? Pasobra ne un ami aki, mi mes, mi ta bisa di mi ekspere, di mi mes problema, mi ta kere bo mesa. a papia cu mi siman den chaluna nai cu e cos cu mi ta haci aki live tin bia mi ta bisa e e New England ta wami pakico mi ta hacia anto como hende bo ta cay den un slump pasobra bo ta bisa e e pakico mi ta haci un cos anto New England no ta wak mi anto mi ta corda siman pasado hopi hende keda sin hopi hende keda mira cu hallo e hende ki un biaha online ki cabasa mi bo mes tambe ta un cu a punta mi cha biene Ke a bai robes ku bo no a bini online? E kos ku ami ta hasi di bai buska mi mes, reset mi mes i bin bèk ta algu bon anto ku hopi hende tambe por hasi el'e? Sí, mi ta bisa wak. Mi ta duna seis punto ku mi ta kere ku ta importante. pa bo por tin y deal cu salud mental y tin un salud mental cu ta duna bo e beneficionan. Uno, Papia di bo sentimentonan. No wanta loke bo ta sinti aden. Nos a lanta den un cultura di keda ketu. Anto ora e bòm esplotá nos ta rapia manera di awe pa semana pa Seman Santu. Nos ke saka tur kos manera un volkan. Papia di bo sentimentu. Ekspresá loke bo ta sinti. Si un kos ta disgustá bo, bisa ke ta disgustá bo. Anto e no mester bai a base di zundra, di kre. Nò, komuniká loke bo ta sinti. Mescos cu abo ta bisa bo ta bay busca bo mes, si e cos ey ta un cos cu ta stroba bo di la na paz cu bo mes, sak'e, pasobra si bo keda cu ne paden jamas bo ta haya bo mes bek, pasobra e ta bira un cancer. Te manera di papia di bo sentimento. Parehanan, papia di bo sentimento. Comunica loke bo ta sinti. Bo pareha no por sa kico bo ta sinti si bo no bis'e kico bo ta sinti. Amigunan, no ta pasobra mi ta bo amigu mi tin ku tolerá tur kos ku mi ta mira ku no ta bon ku bo ta hasi. Mi mester por komuniká. Mi mester por bisa bo, Rich, tende, e kos ku bo a hasi ei no ta bon, e ta duel mi. Anto, si Rich ta un hende ku tin komprendementu i komprenshon, e ta para ketu un ratu, pensa i bisa, Hey! mas si algo cu no ta corecto laga mi pidi despensa. Mesun cos cu yu y mayor. Mayor, bo ta mayor pero corda bo tabata yu, ba ca, ba gatia, ba cana, awe ba bira mayor. Ke men di ba un rato fush e trapi, haya bo yu riba e trapi pa bo por comunica cu bo yu. Na trabou mes cos, si un cos ta molostiabo na trabou y bo sa ke cos e no ta bon, No keda sin ta konsumí, konsumí, konsumí, konsumí, konsumí te dia bo no por konsumí mas anto bo ta kita bai. Pera tur bo di nsiá nan tur tipo di kos. Ban komuniká. Hopi biá nos ta bisa nos no por drumi pasobra nos mente ta kargá. Nos mester siña laga los di kosnan. Mi a sali trabou, e problema i ta keda trabou, mi no tin nada di bes di kas kuné. Oke, hendenan ku ta traha den enseñansa, den den kosnan di salú ku tur e tipo di kosnan sikológikamente, laga kosnan keda kaminda nan ta. No hiba kos kaminda ta bo pas, bo santuario ku ta bo kas. Kaminda bo mester tap na pas ku bo mes i trankilidat pa bo por drumi bon i restourá bo salú mental pa enfrentá dia e siguiente dia. Te meni paga tinu ku bo soño ta importante, anto ku ta via di bo soño bo ta krea un mihó salú mental. Kome bon. Ora mi bisa kome bon mi no ke men di habusá. Tur kos ku a wòrdu kreá den mundu aki a wòrdu kreá bon. Tur kos den e mundu aki nos por kome fecheta. E forma ku nos ta hasi uso di dje ta pone ku un dado momento e ta bira malu, e ta hasi daño na nos. I kòrda bon, pa un kurpa funshoná bon e mester tin alimento bon, i pa bo mente funshoná bon, bo mester por kome bon tambe. Kimen di wak formanan bon di kome, balansá di kome i no abusá. Keda aktivo. Ora mi bisa keda aktivo, hasi tur loke por pone bo kurpa funshoná bon, bo mente funshoná bon i ku bo ta salú. Oke, anto hasié segun bo forsa. No bai den kompetensianan no sano ku ningun hende. Kada hende ta úniko, abo su proseso ta otro for di esun su proseso. Kisas abo tin ku kana Henter siman e otro tin un cana tres bia pa siman anto ta suficiente. Anto haci'e cu placer. Haci'e tranquilidad. Fe ora bo sali bo cas pa bay cana, pa haci un ejercicio ta pasobra bo ke bo mente tranquilisa. Bo ke bo cur pa bay bek den harmonia cu bo mente y bo spiritu. Tambe haci bon uso di dje. Hopi bia nos ta buska kosnan pa hasi ku ta nèt kontrario di loke nos mente mester. Es desir, wak den kiko bo ta hinka bo mes, wak e aktividatnan ku bo ta hasi, e gruponan ku bo ta join. Laga esaki ta kosnan ku ora bo yega bo kas bo ta sinti bo satisfecho ku bo a enrikesé bo konosementu i bo a enrikesé bo mente, bo ta sinti bo produktivo, bo ta sinti bo ku ánimo. No bai hasi kosnan Ora bo yega kas bo ta kai riba bo kama bo ta puntra bo mes te kiba bea asi? Den ki mainka mi mes? Den ki labatiba mainka mi mes? Pa komprendé dikon mi tin ku ta ki grupo di hendenan aki, dikon mi tin ku ta ki tipo di hendenan aki, e ta kontribui na nada positivo den mi bida. Laga lòs! Ke mendi ta den kontrol. Oke, bo por ta kana, bo por ta kana den un grupo di hiena kere ku hiena tambe kome yerba. Nò! Hiena ta mata bestia, e ta kome karni, anto e ta debor'é. Na final di dia bo tambe ta bai deborá e men. Si bo ke kana ku henanan ku sa e diferensia, hasié. I por último, keda semper, loke Reg a bisa awor aki na kuminsamentu, keda semper den kontakto ku bo mes. Tuma tempu pa ta den kontakto ku bo yo interior. Tuma tempu pa meditá. Duna tempu pa analisá, pa wak unda bo ta, wak kiko bo tin ku fokus riba dje. Laga esei ta algu sagrado di bo. No duna nun hende nun un chèns di drenta den e sírkulo ei. Abo protehá e momentu di bo ei, pasobra ta e úniko kaminda ku bo ta pone balansa entre abo i tur loke universo tin pa bo. Anto si bo ta hiba esakinan di mes bo ta kontribuendo na un mente sano, un salú mental i biba un bida mas sano. I apesar ku kuantu desaroyo bini den mundu, bo ta di fokus pasobra kada bia bo ta tuma e tempu ei ku ta pa bo. Anto esaki mi ta konsehá tantu esun ku ya kaba tin kòntròl i esun ku no tin kòntròl bai bek. Encontra bo mes, encontra bo focus, bo mision, bo motibo y bo ta mira diferencia. Salud mental ta importante pasobra si nos mente no ta funciona, nos curpa no por funciona y nada no por funciona bo. Y busca yudansa tambe. Y busca yudansa. No tin miedu ni bèrgwensa pasobra yudansa no ta nifiká ku bo ta loko. Yudansa ta nifiká ku bo ta konsiente ku bo mester algu èkstra pa por sigui kana. Sí, ta bèrdat. Thirdly, nos a papia di un tema basta importante pasobra no ta tur hende ke papia derover di dje pasobra nan ta pensa ku hende ta loko ku kiko tònde bo, etcetera. Pero. Danki trobe un bia mas pa den e programa di Let's Talk y mane abo disa nunca bo no ta bay largo, abo ta di cas bo ta. Pero maña cu Dios ken nos tin un cita trobe den nos programa Kico Mas pa nos bay papia derover di salud mental pa e hendenan cu tin HIV, con nan tin cu deal cu nan salud mental. Bo te mañan ku Dios ke? Anto bon nochi i felis anochi na tur bo televidente i oyentenan di e plataforma di Positive Media. I danki p'e oportunidat.

Sí, esei tabata nos tópiko di salú mental, e seis stepnan i asta un di shete kai aden, a base kon pa bo mes pa bo por tin un mihó salú mental. Bo manda nan nos por traha riba dje. Ami mes tambe tur dia ta purba traha. Si un kos ta kansá mi, mi ta papia ta p'esei mi bai bisa mi tin un hèlt, un mente hopi salú pasobra mi ta papi'é over di e lèt stòk tambe mi ta papi'é lé. Over di ora un cos manera e plataforma aki ta un plataforma cu mi ta usa tin bia e ta cansa mi bo ta haci algo bo ta mira e no ta bay pero bo tin cu tuma bo mes back hala bo mes y mi di Sao Flat mi ta rondona diez hende cu ta papia cu mi coach mi yuda mi. push mi, manda mi dilanti, pa asina nos por bai bira mas mihó. I mi ta spera pa bosnan tambe ta mesun kos. Asina nos yega na nos parti final di programa Lets Tok. Mañan den nos programa Kiko Mas a sirbi nos trae papia tambe di e salú mental di a base di hendenan ku ta biba ku hiv. Pasa un felis anochi, take care, nos ta mira otro bèk mañan ku Dios ke. Pasa un felis anochi.